President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir droen dee Projet hei mat, well en, wéi de Marc Baum dat richtig ausgedréckt huet, weist, datt déi méi breet Schëlleren och méi droe kënnen an och méi droe sollen, wat eis awer net dovunner ofhält, fir dach mat deem System vun de Chambres professionnelles, wéi et se haut nach ëmmer gëtt, a mat der Zwangsmemberschaft, wëllen ze briechen. Mir sinn der Meenung, datt et eng Liberté d'association gëtt. Mir sinn der Meenung, datt et jiddwerengem, och Gérantë vu Betriber, och Indépendanten, och Handwierker, muss fräistoen ze entscheeden, ob se wëlle vun enger Institutioun vertruede ginn oder net. Et ass nun emol esou, dat wëll ech net schlecht schwätzen, d'Chambres professionnelles maache gréisstendeels eng gutt Aarbecht. Mee et sinn ëmmer erëm verschidden Entreprisen, déi sech net representéiert fillen, déi sech och ënner kengem vun deene Systemer wäerte representéiert fillen an déi gi gezwongen, fir eng privatrechtlech Institutioun ze finanzéieren. Iwwer d'Gesetz, iwwer d'Steieren gëtt dat agedriwwen. fir eppes, wouvun se entweder vläit guer net profitéieren, vläit guer net wëlle profitéieren oder schlussendlech och net kënne profitéieren. Deementspriechend ass et fir eis eng Prinzipiefro. Mir fannen et gutt engersäits, datt mer hei e méi gerechte System kréien, wou déi Déck, Méi droen wéi déi méi dënn. Mee et muss ee sech awer d'Fro stellen, Sinn dës Zwangsmemberschaften an enger Chambre professionnelle nach zäitgeméiss? An Zäiten, wou mer ëmmer méi Entreprisen hunn an Indépendanten hunn, déi vläit guer net méi kloer der Chambre de Commerce oder der Chambre des Métiers zouzeuerdne sinn, wou den eenzegen Ënnerscheed, firwat se an déi eng oder an déi aner Chamber affiliéiert ginn, dru läit, Ob se e Meeschterbréif hunn oder ob se sech mat enger Première selbststänneg gemaach hunn, ob se also aus dem klasseschen Ausbildungswee kommen oder aus engem Secondaire classique, wéi e fréier geheescht huet. Ech mengen, datt déi Fro, ween a wéi enger Chamber ass, op de Leescht gehéiert an datt een dann och d'Fro muss stellen, Brauche mer nach déi Zwangsmemberschaft an dëse Chamberen. Mir si fir de fräie Choix, nichtsdestotrotz wäerte mer dat heite matstëmmen. Ech soen lech Merci.
Merci villmools, Här Clement. Den Här Gibéryen freet d'Wuert.
An ob den Här Clement domat d'accord wier, fir eng Fro ze stellen?
Natierlech, Här Gibéryen. Jo, meng Fro wier, Dir schwätzt vun der Zwangsmemberschaft. ob Der och der Meenung sidd, datt déi Zwangsmemberschaft bei der Chambre des Salariés an der Chambre des Employés Fonctionnaires Publics a Fro misst gestallt ginn.
Här Gibéryen, dat ass eng ganz schéin an et ass awer och eng ganz heimtückesch Fro, déi Der mer do stellt, well se domadder nämlech, wann een dat bis un en Enn géif denken, och nach eng Kéier kéint a Fro stellen, ob Biergerinnen a Bierger iwwerhaupt kënne gezwonge ginn, un de Wahle fir d'Chamber hei deelzehuelen. An da si mer bei der Wahlpflicht. An deementspriechend, mengen ech, sollt een déi Reform vun all deene Chamberen, och vun der Chambre des Salariés, muss ech awer soen, nach eng Kéier op d'Leescht huelen. Do ass der egal wat als Äntwert. Lies emol däi Gesetz, lies emol däi Gesetz vun 1924.
Staatsminister, den Här Lex Delles. Här Spautz, Dir hutt ausnahmsweis eng Gerecht.
Här President, Dir Dammen an Dir Hären, Dir gesitt also, mengen ech, dass verschidde Propositionen, wéi se heiansdo och kënne ganz gutt hei kléngen, awer heiansdo vill méi wäitgräifend kënne Répercussionen hunn, Wéi een sech dat vläit op den éischte Moment ka virstellen, an ech mengen, Här Clement, Dir hutt et grad selwer gewisen, datt et also ganz wäit ka goen, wann een eng Fuerderung op engem klenge Punkt mécht, an Dir sidd et grad vum Här Gibéryen jo nach eng Kéier gewuer ginn. Loosst mech fir unzefänken der Madame Beissel villmools Merci soe fir dee ganz gudde Rapport. En ass ganz komplett an ech mengen, vill méi An den Detail ze goen, wéi d'Madame Beissel dat elo grad hei gemaach huet, brauch een am Fong schonn net. Et ass gesot ginn, mir komme vun engem Modell, wou et just eng Quote-part gouf, déi sech baséiert huet op de Berechnungsmodus, deen de Benefice viru Steiere matgeholl huet. Elo komme mer op e System, wou mer also zwee Quote-parten hunn, fir ebe grad, an ech mengen, et ass vun all menge Virriedner gesot ginn, déi verschidde Konstruktiounen, déi ee sech kann opbauen, entgéintzewierken mat enger Quote-part A a mat enger Cote barbe. E ganz wichtige Volet ass eebe grad, dass hei jonk Entreprisen, an och dat gesinn ech, dass d'Unanimitéit hei huet, dass jonk Entreprisen heiduerch méi gestärkt ginn, op där anerer Säit grad déi ganz kleng an déi mëttel Betriber och hei gestärkt ginn, wa mer vu 76 Prozent vun de Membere vun der Chamber schwätzen, wat ganz kleng Entreprisë sinn, bis mëttel Entreprisen, wat eng 16 Prozent ausmaachen, gesäit een also hei, dass d'Mass Manner cotiséieren, wäerten op där anerer Säit awer déi grouss Entreprisen an dësem Fall wäerte méi cotiséieren. Loosst mech op dëser Plaz och nach all de Riedner eng Kéier e grousse Merci soen. Ech ginn eng Kéier op d'Fro vum Här Eischen an, deen d'Fro gestallt huet, ob mer fir eng, ob d'Regierung fir eng Fusioun vun der Chambre de Commerce a vun der Chambre des Métiers ass. Neen, dat ass se net. Ech mengen, datt et,